Bonġu tfal, għandna storja għalikom oħra llum. Ara x'għandi f'idejja jiena. Strawberry u Għandna frawla u hamburger. Inħobbhom Bejn daw iż-żewġ tip. Hekk kont se nistaqsikom bejn dawn iż-żewġ tipi ta' ikel. Liema minnhom taħsbu li hija tajba għas-saħħa? Strawberry.
Il-frawla Bħal frott l-ieħor huwa tajjeb illi nieklu l-frott għax il-frott huwa tajjeb għas-saħħa. Imma f'dil id x'għandi jien? Hamburger. Il-hamburger. Tajjeb li nieklu ħafna minn dawn? Le. Le, għax mhux ikel tajjeb għas-saħħa, hux veru? Le. Għalfejn taħsbu li ġibt dawn iż-żewġ tipi ta' ikel jiena? Għax għandek tip tas-saħħa u mhux tas-saħħa. Hm.
Naħseb għandi xi ktieb relatat mal-ikel, tgħid jiena, ikel tajjeb għas-saħħa u ikel mhux daqstant tajjeb għas-saħħa. Ejja ħa naraw daqsxejn. Mela, jiena daw għalissa ħa nagħmilhom ħdejja, Ġulja, Lynn u Audrey Ann. F'idejhom issa jagħżlu b'liema se jaqilbu l-paġna hux bil-frawla jew bil-hamburger. Però ħa nibdew pass pass. Ejja ħa nħarsu daqsxejn lejn il-ktieb X'qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata tal-ktieb? Piżu. Għandna isem Piżu. Taħsbu li Piżu huwa xi ħadd milli għandna fil-faċċata tal-ktieb? Is-serp tgħid? Sa naraw. Infatti, it-titlu tal-ktieb huwa L-Istorja ta' Piżu. L-Istorja ta' Piżu. Issa naraw daqsxejn. Mhuwiex dan piżu mela? X'qegħdin naraw, x'qegħdin naraw? Imma dan il-ktieb ta' ġoja. All right, tajjeb. X'qegħdin naraw hawnhekk fil-faċċata?
Ikel, ħafna ikel. Ħafna ikel. U hawnhekk għandna X'qegħdin taraw? Huwa ikel sustanzjuż huwa ikel tajjeb għas-saħħa dan li għandu quddiemu dan is-serb. Ara għandna tliet affarijiet, tliet

il-ħaxix, affarijiet tal-ħaxix. Fil-platt tan-nofs x'qegħdin naraw? Għat-tieġiż, bajdha, ħut,
xi biċċa laħam hemmhekk. U ftit ġobon.
Għandna ikel ieħor, taqra laħam, ħut. Qisu, ġobon qisu, kif qalt in-nodri hemm, m'iniex ċerta ta', imma hekk qisu. Għandna ikel hemmhekk sustanzjuż jew le? Tajjeb għas-saħħa wkoll, tajjeb illi nieklu minn dawn l-affarijiet. U fil-qoffa imbagħad għandna. Frott. Frott.
Nieħdu fih banana, għeneb. Lanġas u wixsu. Lanġasa. Għandna frott mela, mela għandna varjazzjoni. Għandna grapes u.
Lene, piva, għandna tuffiħa aħdar u aħmar. Għandna tuffiħa oħra green u red. Tajjeb ferm, mela oh, mek. Għandna dejjem ma nafux.
Għandna ikel sustanzjuż, ikel li jagħmel parti minn dieta bilanċjata. Hmm. Tajjeb. Taħsbu li dan is-Serb iħobbu dan l-ikel? Hekk jidher hux, ara qed iħares lejn l-ikel u qisu jixtieq jieklu. Issa li ħarisna lejn quddiem, ħa nħarsu daqsxejn fuq wara. Ħarsetta!
Għaliex fuq wara għandna il-ħarsetta. Pisu jiekol ikel mhux tajjeb għas-saħħa u ma jagħmilx eżerċizzju. B'hekk dejjem jaqta' nifsu u jħossu waħdu. Iżda fil-ħajja qatt mhu tard biex ninbidlu għall-aħjar. X'taħsbu? Vera, araw daqsxejn.
Jasfur qed jitkellem u qrajilna l-ħarset time fatti jaraw dan il-kliem ħireġ minn ħalq l-aspur. Fil-waqt li l-annimali l-oħra kif qantilna. Mhix ħaġa sabiħa li nitku bħaddieħor.

Ippoppotamu. Qegħdin jitqu bis-serb. Tridu x'naraw. Dan mhux qed jitqa'. Dak le dak. Dan qed l-ħajsetta. Għalilna l-ħajsetta. Tridu x'naraw daqsxejn. Mhux jitħaq. Ejja naraw. Ejja naraw daqsxejn biex qegħdin jitku daw jew min qegħdin jitku. Nasab l-serb.
Issa naraw, ħalli nibdew naqraw. Mela, liema ħa tagħżel Audrey Ann inti? Audrey Ann ħa tagħżel il-frawla. Inħallu l-hamburger f'idejk mela? Mhux għax hija tajba s-saħħa, imma ħa naħa nużawha xorta biex inkunu nistgħu nqallbu l-ktieb. Ejna reġa' għandna hawn fuq żgħir żgħir. Il-għasfur. L-għasfur. Hawnhekk għandna L-istess għasfur li kien fuq wara qed jaqralna l-ħarsetta se jkun qiegħed jirrakkontalna l-istorja, tajjeb? Mela hu ħa jitkellem, dan l-għasfur. Hello tfal! Jiena Rixxu u din hija l-istorja tal-ħabib tiegħi Piżu. Hu qiegħed hemmhekk. Mela x'ħa jagħmel, x'ħa jagħmel dan Rixxu? Ħa jgħidilna l-istorja ta' Piżu. Ta' Piżu. U hawnhekk hawn piża sabiħa hawnhekk hawn ieħor, hawnhekk hawn ballun. Għandna ħafna affarijiet. Hawnhekk għandna siġra. Għandna zokk ta' siġra kbir kbir kbir. Eżatt, u jiena dak għadni kemm qrajtu dak il-kliem, dak huwa l-kliem illi qalilna rixu l-asfur biex jintroduċina mal-karattru ta' din l-istorja. Kif jidher għalikom dan is-serp hawnhekk? Kif jidher? Uħxon, u xieħ tajt. U mhux ferħan. U mhux ferħan. Ħa naqraw, ħa naraw li għaliex. Piżu, serb kbir, u jħobb jiekol ħafna l-ħelu. Lena tiegħu jintelaq fuq il-ħaxix jilgħaq ix-xemx, kien iħossu mdejjaq dejjem waħdu mingħajr ħbieb. Iva, rawh daqsxejn, x'kien iħobb jiekol dan? Ħafna ħelu. Ħafna ħelu, dak tajjeb għas-saħħa? Le, ma nistgħux nieklu ħafna minnu l-ħelu bħal hamburger. Bħal hawnhekk, bħal ewwel paġna li kellna. Iva. Għandna ħafna fjuri, għandna ambjent sabiħ. Hawnhekk għandna waħda, hawnhekk tlieta. Għandna ambjent sabiħ hawnhekk fejn joqgħod dan is-serb. Il-nasab il-lasfur ħajoġġel l-istampi kollha. Ħajkun qed jitkellem l-lasfur f'kull stampa, f'kull paġna. U għalli tfolja dan. Ħanaraw mela u xek ħajġri. Taħsbu li huwa mdejjaq imma minħabba t-tip ta' ħajja li jgħix illi jiekol ħafna ħelu, hm? Naħseb jien taffettwa xi naqra illi ma jiekolx ikel sustanzjuż, m'għandux dieta bilanċjata. Darba waħda morna nimxu fil-kampanja. Imma bil kemm felaħ jimxi, beda jaqta' nifsu għax kien tassew oħxon. Kollu tort tal-ikel li tiekol u nqas ta' eżerċizzju? għedtlu jien. Umm. Jaf minn fejn x'inhi r-raġuni għalfejn qed jaqta' nifsu rixu mela? Għax oħxon. Għax oħxon, ma jagħmilx eżerċizzju u ma jiekolx ikel tajjeb għas-saħħa, mela rixu induna 'l għaliex qed jaqta' nifsu dan is-Serb piżu. Issa ma jimpurtax min imissu. Hawnhekk il-min għandna hawnhekk? Il-kokka.
Għandna l-kokka, il-kokka intelliġenti u dejjem toħroġ b'xi waħda tajba. Ħa naraw daqsxejn biex ħierġa il-kokka hawnhekk. Sakemm jasal, kont noqgħod intir fuq rasu. Fit-triq, iltqajna ma' Kina l-kokka. Malajr għamlu ħbieb Kina u Piżu. Isa, Għandu ħabib hawnhekk mela Piżu, għandu lill-kokka bħala ħabiba tiegħu. Piżu, Kien għejja jimxi u kellu ħafna għatx. Kina stednitna għall-ikel. Jien u Pisu ħadna gost ħafna. Stajna nistrieħu u nbillu ftit griżmejna. Mela x'se jagħmlu, eh, Pisu u Rixu? Għand min sejrin? Għand il-kokkatina. Sejrin għand il-kokka. U għaliex sejrin għand il-kokka se jagħmlu hemmhekk? Ħa.
Ħa jieklu xi ħaġa u se jixorbu xi ħaġa għaliex huma għajjenin, eh? Mod speċjali piżu għax kien qata' nifsu. Hmm, x'taħsbu li qed issajjar il-kokka? Xi soppa tajt? Tħobbu għas-soppa intom? U drijen tħobba s-soppa. Il-flawla bħal met iżżomm inti. Ħanna raw daqsxejn x'qed issajjar il-kokka. Kina bdiet issajjar borma minestra mimlija ħaxix. Pisu qalilna li s-soltu ma kienx jiekol ikel tajjeb għas-saħħa, imma xtaq jibdel id-dieta tiegħu. Isa. Almenu irid jinbidel piżu. Mela biex jinbidel, x'taħsbu, irid ikompli jiekol ħafna ħelu? Le. Le, mela dik irid jagħmel mezz kif jibdilha dik il-ħaġa. Ħa naraw daqsxejn. Mill-kċina ta' Kina bdiet ġejja riħa taqsamlek qalbek. Piżu fetaħ l-aptit. il-ħaxix u l-frott, xorta kien se jieħu gost jikolhom. Fl-istess ħin, kien se jagħmel ġid għal saħħtu. Sab affarijiet tajbin għas-saħħa u tajbin fit-togħma, mela? Iva, il-ħaxix u l-frott huma xorta tajbin. fit-togħma, mela tajjeb illi nikluhom ħafna. Araw daqsxejn, naraw daqsxejn xi kela għandna hawnhekk, hm, f'din il-paġna. Għandna banana, frawla, tuffieħa, oranġa. U għandna frawli b'għalaq. Għandna hawnhekk qisha xi kaboċċa u xew xi pastarda. Jew ħassa, għandna biċċa laħam hawnhekk.
Għandna lumija, mm, għandna naqra ħaxix hemmhekk, eh? Għandna ħafna ħaxix.
Mhm. Qed jieħu gost piżu tajt. Hekk jidher għalkemm mhux ħelu, però xorta qed jieħu gost jarah dal-ikel, xorta huwa tajjeb.

Taħsbu li ħajbidilha ħajtu? Naħseb ħajbidilha jiena la qiegħda togħġbu l-minestra naħseb ħa jiskopri li l-ħaxix huwa tajjeb u l-ikel sustanzjuż huwa tajjeb għalina. Wara l-minestra, kielu tuffieħa bħalha deżerta. Pisu kellu iktar ġuħ. Kien għandu nagħtu qaltlu, Jekk tixtieq tonqos fil-piż, trid tnaqqas mill-ħelu u l-ikel żejjed. X'parir tagħtu Kina mela?
Biex tikol ħelu Iż-żejjed. Ma jikolx iż-żejjed, ejja jnaqqas milli kel żejjed. Jieħu l-porzjon tiegħu u daqshekk, ma jesaġerax, ma jikolx iżjed, biex b'hekk huwa jkun jista' jnaqqas mill-piż u ma jibqax oħxon u ma jibqax jaqta' nifsu. Lami, lami. Għax, qed naraw, kif qed naraw il-piżu għaw. Għajjeni, mm, sumdejja. Piżu nduna, kemm rit jagħmel sagrifiċċju biex jonqos fil-piż ħalli jkun b'saħħtu. Huwa faċli fl-aħħar mill-aħħar, eh? Le. Le, irid jagħmel naqra tal-isports. U ftit il-istess Irid jagħmel naqra eżerċizzju, irid jieħu sib id-dieta tiegħu, irid jagħmel naqra affarijiet mhux ħażin, imma m'għandux għalfejn jaqta' qalbu hux vera. Jista' jagħmilhom dawn l-affarijiet? Araw hawnhekk qed jibki, naħseb qed jirrealizza jiena li għandu nqata' biċċa xogħol quddiemu. Ma jaqbillu jagħmilha hux naħseb. L-annimali l-oħra bdew jidhku bih. Piżu ma ħax gost għax il-ħbieb jgħinuk mhux jidhku bik. X'taħsbu? Huma ħbieb tiegħu dawn jekk qed jidhqu bih? Le, hux. Il-ħbieb ma jqogħdux jidhku bik imma jgħinuk. Kif taħsbu li qed iħossu hawnhekk Pisu meta jara l dawn l-annimali l-oħra jidhku bih? Hm, ferħan jew imdejjaq? Imdejjaq. Imdejjaq, hux iddispjaċut, ma jixtieqx illi daw is-suppost ħbieb tiegħu jagħmlulu hekk. Mhux qed naraw, tjurina ħalqu piżu. X'għandu? Għandu sninu maħmuġin u jekk mhux imħassrin ukoll. Għaliex taħsbu li għandu sninu f'dal-istat? Għażat ma jaħsel sninu. Ma jaħsilx snienu u x'ihobb jiekol. Ħelu. Għadu għas-snien u x'il-ħelu ma jagħmlilhomx tajjeb. Pisu, jien se ngħinek biex tiekol bil-qies, għedtlu. Bil-ħelu li tiekol anke snienek qed jitħassrulek. Nixtieq nibda nagħmel ftit eżerċizzju wkoll, qalli Pisu. X'taħsbu, determinat Pisu li jbiddel ħajtu? Jixtieq ibiddel ħajtu, jixtieq. Jaf li għandu x-xogħol quddiemu imma jixtieq jinbidel. U hekk ġara. Pisu beda jiekol ikel bnin u jilgħab il-futbol mal-annimali, piżu naqas fil-piż u ma baqax jaqta' nifsu meta jimxi jew jilgħab. Hm, qegħdin taraw naqra differenza, eh, f'piżu hawnhekk u piżu hawnhekk? Kif jidher hawn piżu issa? Ferħan u hemmhekk imdejjaq. Mela hawnhekk ferħan u hawn imdejjaq. U kif qed tarawh id-dehra tiegħu intom? A. M'għandux oħxon hawnhekk naqas arawh. Sar iktar irqiq, għaliex taħsbu li sar iktar irqiq issa? Għax meċ jikol ħelu. Meċ jikol ħelu. U għet jagħmel l-eżerċizzju wkoll ara. Min jaf, min jaf. Il-ħbieb hawnhekk issa qegħdin jidhku bih? Le, qegħdin jidhku għax qegħdin jilagħbu. Qegħdin jilagħbu miegħu issa, eh? Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar. Jimxi jien. Igwadanja, eh, piżu mhux talli igwadanja saħħtu għaliex issa qed iħossu aħjar, fid-dehra u anke f'saħħtu, imma wkoll għandu l-ħbieb, mela araw kemm gwadanja minn din il-bidla illi għamel f'ħajtu. Min għandna hawnhekk fl-aħħar paġna? Għandna l-kokka rġajna u reġa' għandna l-narratur tagħna fl-aħħar mill-aħħar kien Jasbu lil rixu u araw x'ħa jgħidilna. Isimgħuni tfal, kulu bil-qies ikel bnin u sustanzjuż bħal piżu biex tkunu dejjem b'saħħitkom u tgħixu ferħanin. Taqblu ma rixu intom? Qed jagħtina parir tajjeb? Hekk qisu hux? Tajjeb, għoġobkom dan il-ktieb? Bħal dejjem tfal infakkarkom li dawn l-istejjer huma miġjuba lilkom mill-Kunsill Lokali ta' Ħal Safi u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Issa għalikom għandna logħba. Mela, ħa nitlobkom jiena sadanittant iva nieħuhom minn idejkom il-frawla u l-burger ħalli nkunu nistgħu naraw daqsxejn kif se nilagħbu din il-logħba. Ħalli nispjega. Ħafna minnkom din il-logħba tafuha imma forsi tafuha bl-Ingliż, Simple Simon Sense. Issa aħna ħa nagħmluha piżu għal. Jekk l-ordni li jagħtina piżu qabilha jkun hemm miktub piżu qal u l-ordni, x'ħa nagħmlu, l-ordni nagħmluha jew le? Iva. Però jekk ma jkunx hemm piżu qal qabel din l-ordni, dan il-kmand, se nagħmluha l-azzjoni? Le. Tajjeb? Ma jkun ġara xejn għax aħna qegħdin nilagħbu. Jiġifieri lilkom nistedinkom biex tqumu bil-wieqfa u magħna tkunu tistgħu tilagħbu din il-logħba. Tajjeb? Mela. Għandna squ daqsxejn daw hawnhekk Tajjeb. Mela, oqgħodu daqsxejn ma' dan il-ġenb għalissa. Mela, Attenti, eh! Attenti għall-istruzzjonijiet, isimgħuni tajjeb! Piżu qal, Imxu fil-ġenb! Tajjeb. Iġru fl-istess post.

Drabi, imxu. Drabi, aqbżu. Drabi daw. Bizu qal, aqbżu fuq siq waħda. Drabi, aqbżu bħazrinċ. Drabi. Piżu qal, Miss is-swaba ta' saqajk! U bdew lil Piżu bravi. Piżu qal, Imxu bħall-ors! Tajjeb, bravi dal-orsijiet, obdew lil Piżu. Piżu qal, Imxu!

Pisu qal iġru fl-istess post. Aqbsu fuq siq waħda. Tajjeb ħafna. Imxu bħall-ors.

Bravi! U hekk ġejna fit-tmiem ta' storja oħra permezz ta' din il-logħba. Nispera li ħadtu gost tilagħbu magħna u tistgħu tkomplu tilagħbuha. Ftakru, jekk hemm il-kmand, jekk hemm piżo qal qabel, l-azzjoni tagħmluha, imma jekk m'hemmx piżo qal,